דער וואך איז פרשת ויצא, אין ויצא שטייט יעקב געגאנגען קיין חרן, און ווען ער האט געזען רחל, איז וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבק, איז זאגט רשי פארוואס האט ער געוויינט, איז איינס ווייל ער האט געזען מיט רוח הקודש אז ער גייט נישט ליגן מיט איר, און צווייטנס ווייל ער איז אנגעקומען ליידיג און ער האט איר נישט געהאט וואס צו געבן, און די טבע פון א מאן איז צו געבן פאר א פרוי, און אז א מאן קען נישט געבן פאר א פרוי טוט עס וויי, און פארוואס ער האט נישט געהאט גארנישט איז ווייל אליפז האט אים צוגענומען אלעס. סאו איך טראכט צו מיר, לויט די פשט אז יעקב האט געוויינט ווייל ער האט איר נישט געהאט וואס צו געבן, איז די תורה קומט אונז דא צו לערנען אמונה, אז א שידוך איז באשערט העט עס ווערן, ווייל לכאורה יעקב האט זיך געקענט צוריק האלטן פון גיין ווען ער האט זיך געטראפן אן גארנישט, ווייל ער האט געדארפט טראכטן צו זיך, וואס וועט לבן טראכטן? אברהם איז געווען א עושר, והא ראיה ווען אלעזר איז געקומען בשליחות פון אברהם, צו נעמען רבקה האט ער געהאט אסאך דזשולערי, און יצחק דארף אויך זיין עושר ווייל ער איז געווען א גרויסער בעל מצליח, איז אז יעקב רוקט זיך אן אן גארנישט וואלט לבן געדארפט טראכטן אה דער יעקב איז מסתם עפעס א ביג ספענדער ווייסט ער נעמט זיין טאטעס געלט און גייט און ער ספענדט עס אויס אויף אלע שטותים, איז וואלט ער מיר נישט געדארפט לאזן זיין זיין איידעם, נישט געדארפט לאזן חתונה מיט זיין טאכטער. און מיט דעם אלעם איז יעקב געגאנגען, און נישט נאר דאס, זאל דאס קוקן פארדעם שטייט דארט ווען יעקב האט גע'חלומ'ט, איז נאך די גאנצע חלום שטייט וישא יעקב רגליו, לכאורה איז זייער א מאדנע לשון, בדרך כלל וואס שטייט וישא עיניו, איך געדענק נישט נאך ערגעץ צו זען ס'זאל שטיין וישא רגליו, און די וועג וויאזוי תורה שרייבט עס סאונד כאילו ער האט אויפגעהויבן ביידע פיס, רגליו ביידע פיס כאילו ער איז געגאנגען האפן. נו וואס איז פשט פון דעם? ווייל יעקב האט טאקע גארנישט געהאט, אבער ער האט זיך נישט דערשראקן, אזוי ווי ס'שטייט וצדיק באמונתו יחיה, א צדיק לעבט מיט אמונה, באשעפער האט אים געזאגט גיי און איך וועל זיין מיט דיר איז ער געגאנגען, אפילו ס'האט נישט געמאכט קיין סענס, איז וועגן דעם וישא רגליו וישא יעקב רגליו, ס'האט זיך כאילו געהויבן כאילו ער האט געשוועבט אויפן ערד, ער האט נישט געפילט אפילו ווי ער גייט. ווייל ער האט געוואוסט איך טו די רצון השם, די אייבערשטער זאגט גיי, גייט מען, אפילו ס'מאכט נישט קיין סענס. און זעהסט דאך אז לבן האט יא מסכים געווען און ער האט חתונה געהאט מיט רחל. ווייל א שידוך איז באשערט וועט עס ווערן. אונז לעבן היינט אין א דור וואס. גלייבן אין אמונה פשוטה איז שווערער ווי צו קריכן אויף א גראדע וואנט, אזוי ווי ר' נחמן ברסלב האט דאס געזאגט, אז ס'וועט קומען א טאג ס'וועט זיין שווערער צו גלייבן אין אמונה פשוטה ווי צו קריכן אויף א גראדע וואנט, און מענטשן רעדן זיך איין אז שלוחים גייט וויאזוי מ'איז, טאמער איינער איז א גרויסע איינער האט יחוס, עט ער טרעפן גרינגע שלוחים, איינער האט געלט, עט ער טרעפן גרינגע שלוחים, א געלונגענע בחור. א עלי', ער טרעפן יונגע שידוכים, און אזא בחור האט נישט קיין יחוס, נישט קיין געלט, ער איז נישט געלונגען, דארף זיך שטארק זארגן ווייל ער גייט זיך מוטשען אויף שידוכים. יעצט ער איז געווען קוקן, אז א מענטש וועט זיך עפענען די אויגן און קוקן, וועט ער זען אז ס'איז נישט אזוי, ס'איז דא בחורים וואס זענען, שטייען ווייט פון זיין א בעל מצליח, קיין געלט איז נישט דא דארט, און נישט דא קיין יחוס אויך נישט, און זיי טרעפן גרינג שידוכים, חתונה געהאט זייער יונג, זייער גרינג, און אן דא חברה, געלונגענע בחורים, קען זיין ס'איז אפילו דא געלט, און קען זיין ס'איז אפילו דא יחוס, און זיי מוטשענען זיך אין שידוכים, יעדע שידוך פאלט דורך, און בלייבן אלטע בחורים. פארוואס? ווייל אז א שידוך איז באשערט וועט עס ווערן. און ס'וועט גארנישט האלטן. די איינציגסטע זאך וואס קען אפהאלטן א שידוך איז טאמער א מענטש זאגט עס אליינס אפ על לא דבר. אבער ווילאנג א מענטש טוט זיין השתדלות, שיקט דער באשעפער די שידוך וואס ער דארף טרעפן. די זעלבע זאך מיט געלט, מיט יעדע זאך. און אז ס'איז נישט באשערט, קענסטו האבן געלט, יחוס, און זיין א געלונגענער בחור, און גארנישט וועט נישט גיין. עס איז זייער א שווערע זאך אין היינטיגע דור וואס די גאנצע מהלך פון די דור איז נישט צו גלייבן אז א מענטש זאל יא גלייבן און דאס איז תורה קומט אונז דא צו לערנען און דאס איז תורה ווייזט אונז דא אז יעקב איז געגאנגען ער איז געגאנגען מיט אמונה וישא יעקב רגליו ער האט זיך ממש געהויבן ער איז געגאנגען עס איז געפארן פון זיך אליין. און ער האט חתונה געהאט, און נישט נאר דאס, אסאך מאל מענטשן מיינען מען טרעפן א געלט שידוך, דעמאלטס ווייסט דאס איז אן מחאה, איך וויל נישט מיין קינד זאל ליידן, מילא זוכט ער א געלט שידוך. רזי תורות קוק יעקב האט מצליח געווען למעשה, און ער איז געווארן א עושר, וואס איז באשערט איינער זאל ווערן א עושר, וועט ער ווערן א עושר למעשה. צום סוף וועט ער ווערן עושר. סאו דאס טייטש אז מען קען חתונה האבן מיט א פלעינע מענטש, און אז ס'איז באשערט צו זיין געלט האט זיין געלט, און אז ס'איז נישט באשערט קיין געלט קען מען חתונה האבן מיט עושר און נאכן חתונה וועט יענער פארלירן די געלט. און דאס איז אמונה פשוטה וואס איז היינט ליידער זייער שווער. איז נישט איך בלעים איינעם באט אזוי לויפט די וועלט היינט. מענטשן רעדן זיך איין כוחם ועוצם בידי. אז מענטשן רעדן זיך איין שידוכים איז אפ טו די פערסאן. די תורה קומט אונז צוווייזן, ניין, גייטס מיט אמונה, ווייל אלעס וועט געשען און זיין וואס איז באשערט. כ'האף ענק אלע פארשטייען, האטס א גוטן טאג.